Mwathani Jesu arogocwo rũcinĩ rwega nĩ tondũ wa ihinda atũhe na nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai kĩrauma thĩinĩ wa mbuku ya Atũmwo ikũmi na igĩrĩ twambĩrĩrie hau ĩmwe tũkinyie ikũmi na Ngai nĩ egũtũrathima tũgĩka ũguo. Ĩroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ Na hĩndĩ ĩyo Jakubu ũrĩa mũthamaki agĩitĩka kũnyarira andũ amwe a kanitha, akĩũragithia Jakubu mũrũ wa nyina na Johana na rũhiũ. Na rĩrĩa onire atĩ ũguo ekire nĩ ũgũkenia Ayahudi, agĩcoka akĩnyitithia Petiro o nake. Namo matukũ macio mathira maarĩ ma kũrĩa mĩgate ĩtarĩ mĩkĩre ndawa ya kũimbia. Na arĩkia kũmũnyitithia, akĩmũikia korokoro-inĩ, akĩmũneana kwĩ thigari ikundi inya, arĩa marangaga camu ana ana, marũngare, mamũrangĩre. Na nĩ endete atĩ gĩathĩ kĩa Bathaka gĩathira, amũrute hau, amũrehe mbere ya kĩrĩndĩ. Tondũ wa ũguo Petiro agĩikario. Agĩikio korokoro-inĩ, no andũ a kanitha nĩ mamũhoyagĩra Ngai na kĩo. Na rĩrĩa Herode atigairie hanini amũrute, ũtukũ o ro ũcio Petero agĩkorwo akomete gatagatĩ ga athigari erĩ ohetwo na mĩnyororo ĩrĩ. Na nĩ kwarĩ andũ a kũrangĩra korokoro kĩhingo-inĩ, na atĩrĩrĩ, mũraika wa mwathani akĩmũ Mĩrĩra akĩrũgama harĩ we, naguo ũtheri ũkĩara kanyũmba karĩa arĩ. Nake agĩkĩgũtha Petero mwena, akĩmwarahũra akĩmwĩra atĩrĩ, ũkĩra narua. Nayo mĩnyororo ĩrĩa ohetwo nayo moko ĩkĩgathũka ĩkĩgwa thĩ. Nake mũraika akĩmwĩra atĩrĩ, wĩhotore na wĩyohe iratũ ciaku, nake agĩka o ũguo. agĩcoka akĩmwĩra atĩrĩ wĩhumbe nguo yaku ũnũmĩrĩre nake petiro akiuma nja akĩmũrũmĩrĩra na ndamenye atĩ nĩ- atĩ ũndũ ũcio wĩkagwo wekagwo nĩ mũraika nĩ wa ma no kwĩgereria egeragĩria atĩ nĩ kĩro- nĩ kĩoneki onete na marĩkia kũhĩtũka arangĩri arĩa a mbere O na arĩa a kerĩ magĩkinya kĩhingo-inĩ gĩa kĩgera kĩrĩa kĩa kũu kuumĩrĩra itũũra-inĩ, nakĩo gĩkĩmahingũkĩra kĩo kĩene, magĩkiuma nja, magĩĩthiĩra njĩra o ĩmwe, na kahinda o kau mũraika akĩmũtiga agĩthiĩ. Mwathani Jesu arogoocwo! rekei tũhoe twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kiugo gĩaku kĩa bata na kĩa mũre kĩrĩa ũkũrĩithia ngoro citũ nakĩo kiumĩte thĩinĩ wa mbuku ya petiro thĩinĩ wa mbuku ya atũmwo na nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kĩrathimo mũthamaki mwega na wĩkĩre ngoro citũ hinya tũhote gũtũrania nawe gĩtũrathime thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩaku jesu twakoya na twagũcokeria ngatho amen nĩ wega nĩ tondũ wa kiugo kĩa magegania rũcinĩ rwega twaheo nĩ mwathani kĩu kĩrauma thĩinĩ wa mbuku ya atũmwo ikũmi na igĩrĩ na nĩ kiugo tũthomeirwo mahinda maingĩ tũrĩa kiugo kĩa ngai kĩerũhagwo mũthenya o mũthenya kĩratwĩra ũhoro wa mũndũ gwĩtwo petiro mahinda marĩa aikĩtio korokoro-inĩ na hĩndĩ ĩrĩa aikĩtio korokoro-inĩ maũndũ ma ngai matituĩrĩkaga nĩ tondũ ngai atua gũkũhingũrĩra mĩrango na ngai atua gũkuonekanĩra gũtirĩ kĩndũ ũndũ kana mũndũ ũrĩgirie mĩrango ĩhingũke ona ũrĩgiria kũruta gĩkĩro gĩkĩ agũkinyithie kĩrĩa kĩngĩ nĩ tondũ nĩ ngai wa ihinda rĩngĩ nĩ ũndũ ũcio nĩ ndĩrenda kwaria kiugo kĩrĩ na hinya thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ itũ atĩ hĩndĩ ya kũhingũkĩrwo nĩ ngai gũtirĩ mũndũ ũmenyaga nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere andũ nĩ kwĩrana meranaga atĩ karĩ kĩ kaĩ kũrathiĩ atĩa kaĩ gũkinyĩte atĩa nĩ tondũ ngai witũ nĩ ngai wa ihinda rĩngĩ mũndũ gwĩtwo petiro tũrerwo mahinda marĩa arĩ toro-inĩ mũnene atĩ nĩ kwarahũka arahũkire akĩigua ringaringwo mwena akĩrwo petiro arahũka na wĩhumbe iratũ ciaku na wĩkĩre nguo ciaku ũnũmĩrĩre nĩ tondũ ihinda rĩa ngai rĩakinya nĩ rĩakinya na ihinda rĩrĩ rĩa petiro tondũ nĩ rĩakinya rĩrĩ ihinda rĩa petiro rĩrĩa ngai rĩamũkinyĩrĩire gũtirĩ ũndũ wamũgiririe ahingũkĩrwo nĩ maũndũ kana ahingũkĩrwo nĩ mĩrango maandĩko maroiga atĩrĩrĩ atĩ korokoro-inĩ ĩno yaikĩtio mũndũ gwĩtwo Petero rĩ, yarĩ na arangĩri ana ana. Kĩhingo kĩa mbere kĩarĩ na arangĩri ana, kĩhingo gĩa kerĩ kĩarĩ na arangĩri ana. Na rĩrĩa ihinda rĩa Ngai rĩakinyire rĩa kũhingũkĩrwo nĩ, ihinda rĩa Petero rĩakinyire rĩa kũhingũkĩrwo mĩrango yake kũhingũrwo nĩ Mwathani rĩ, andũ aya makomirio toro wa ng'oo wa ng'oo. Ũguo ona makĩhĩtũka kĩhingo kĩa mbere... thigari ciarĩ oho na ciarĩ toro mũnene ciahingĩrĩirio meciria mao magĩkirio makĩgĩa na ihinda rĩa kũhurũka petiro akĩhĩtũka kĩhingo kĩa mbere akĩhingũkĩrwo nĩ kĩhingo gĩa kerĩ na arangĩri makomete o hau na makinya riumĩrĩro rĩa kĩhingo mĩrango nayo ĩkĩmahingũkĩra na makĩgĩa na ihinda rĩa kuuma nja kiugo kĩoiga atĩa atĩ mahinda marĩa makinyire nja ya kĩhingo rĩ mũraika akĩmweherera agĩthiĩra petiro agĩtigwo Ndiũĩ kana nĩ mũrona ngoro ĩrĩa yarĩ na Petero hĩndĩ ĩrĩa arĩ hau wonaga tarĩ kĩroto maũndũ rĩrĩa mamũhingũkĩire. Akinyire akĩũria atĩrĩrĩ, ũ hihi nĩ niĩ? Kana nĩ kĩroto-inĩ ndĩ? No rĩrĩa athire nja ya kĩhingo, akĩyona akĩona nĩwe, na agĩkora arĩ wiki ũrĩa mũrĩka ũrĩa magũtwaranĩte nake, amũkinyia nja ya kĩhingo, mĩrango yamũhingũkĩra, mũraika no gũthiĩ athire, agĩtiga Petero. arĩ wiki ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ gũtirĩ maũndũ mangĩkũgĩtĩra hinya ngai aingĩrĩre matuĩke ma gũgũkomera ngai nĩ arĩgĩa na ihinda rĩa gũkomia arĩa makũrangĩire arĩa magũikĩtie nditi-inĩ ĩno nene magĩe na ihinda rĩa kũhingũkĩrwo rĩa kũhinyĩrĩria kũhumbĩrĩrwo maũndũ-inĩ tarĩ iroto-inĩ marĩ nawe ũkore nĩ ũhĩtũkire magĩũkĩra kwĩhũgũra magakora nĩ ũhingũkĩirwo maũndũ maku nĩ makinyanĩrire maũndũ maku nĩ magĩrire nĩ tondũ nĩ ngai wa ihinda rĩngĩ ũguo nĩ ndĩrenda kũringĩrĩria ngoro citũ tũgĩe na ihinda rĩa kũmenya ngai atua gũgwĩkĩra gũtirĩ ũndũ ũrĩ kũgirĩrĩria gĩa kũrathima mũndũ ũgwĩtwo petiro rĩ agĩrĩ na ihinda rĩa kũhingũkĩrwo o ihinda rĩrĩa nĩ tarĩ kĩroto-inĩ ngai akĩmũkĩra na mĩrango yake ĩkĩmũhingũkĩra na akĩgĩa na mũtũrĩre ũngĩ mwerũ agĩtũra ekenagĩra

nake ngoma agĩa na ihinda rĩa gũconoka tũkũgweterera wĩ wiki tũiganaga na nĩgetha tũtũre tũiganagwo nĩ kiugo gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩaku jesu twakũhoya ona twagũcokeria ngatho amen amen